Мәктәпләр безнекенә караганда начаррак эшләми икән, менә аны да күрдек. Әле безнең резервлар бик зур. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, аны телтәләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында, мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай гына берничә сәгать кенә укыса, ул гаиләсез булды. Республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Беренче сыйныфтан алып унынчыга кадәр барлык фәннәрне дә татар телендә укысак та, югалып калмадык, башкалардан ким булмадык, дип искә алды. Беренче класстан унынчы класска кадәр татар телендә, чын, гел татар телендә генә укыган балалар. Шуңа да карамастан, шуңа да карамастан, рус телендәге диктантларны, Бигрәк тә диктантларны язганда без дөресен әйткәндә әле башка телдә сөйләүче балаларга караганда яхшырак та яза идек. Чөнки әгәр дә бала күбрәк укыса, без чиратта торып библиотекага языла идек. Яшь чакта бит нәрсә укыйсың, бөтен сүзе кала. Нинди хәреф артында нинди хәреф язылган, хата ясап булмый. Әлбәттә, бүген Казан республикада гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә татар телен укыту, андагы мәктәпләрне дәреслекләр белән тәэмин итүне һәрчак күз уңында тота. Ел саен төбәкләргә алты миллион сумлык, унбиш меңнән артык дәреслек китә. Җәйге каникуллар чорында сигез сменада төбәк балалары өчен тел лагерьлары да оештырыла. Ике мең дә уналтынчы елда рус телле татар балалары өчен Сәлам дәреслеге чыгарыла башлаган. Бу дәреслекне рус балалары өчен генә дип түгел, рус телендә сөйләшүче балалар өчен дип төздек. Ягъни телен белмәгән, инде ниндидер сәбәпләр аркасында э, укучыларны туган тел мохитенә, сөйләшү мохитенә алып керү өчен дә бик файдалы дәрестер. Тук-тук-тук!
Кем анда? Бу кемнең колаклары безнең? Съезд программсы кысаларында укытучылар Казандагы татар компоненты булган балалар бакчаларында, мәктәпләрдә булып, аларның эшчәнлеге белән якыннан таныша алды. Менә бу шәһәрнең 101-нче бакчасы. Монда йөрүче 400 сабыйның 18 проценты гына татар балалары. Шулай да ата-аналар ризалыгы белән сабыйларның барысы да татар, рус һәм инглиз теле дәресләренә йөри.
Балалар искиткеч татар телендә дә, инглиз телендә дә, рус телендә дә үзләренең туган телләрендә сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Менә тәрбиячеләр дә шаккатып тыңлады. Өч телдә дә бер үк Телдә сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Ә менә бу кадрларны без Фатыйха Аитова исемендәге татар кызлар гимназиясендә төшердек. Әлеге гимназиядә 454 кыз белем ала. Монда кызларга дәресләрдә аң-белем бирү өстенә, аларга аш-су әзерләү серләре белән дә таныштыралар, остаханәләрдә һәртөрле кул эшләренә дә өйрәтәләр. Малайлар булмау уку һәм тәрбия процессында артык авырлыклар тудырмый, чөнки безнең кызларыбыз бик оста, бөтен эшне, бөтен юнәлешләрдәге бөтен эшләрен дә үзләре бик теләп һәм бик белеп, бик оста итеп башкаралар. Бу көннәрдә җәйге каникул булганлыктан, Адымнар гимназиясе кабинетларында да, коридорларда да балалар күренмәде. Шулай да оештыручылар ераклардан килгән укытучыларны мәктәпнең көндәлек эшчәнлеге һәм дәрестән соң уздырылучы чаралары белән таныштыра алды. Бу күптелле мәктәптә дүрт меңнән артык бала белем ала. Җәмгыять белеме, тарих, география, биология җиденче сыйныфка, Алар менә шушы фәннәр безнең татар телендә укытыла. Ә матси, физика, химия алар русча укытабыз без аларны. Бүген дәүләт стандартлары буенча мәктәпләрдә ана телен атнасына өч сәгатькә кадәр укытырга була. Сәгатьләр санын мәктәп директоры һәм ата-аналар билгели. Тукай урта мәктәбе мәктәбендә 337 Тукай авылы балалары гына укый. Туган тел дәресләре беренче сыйныфтан алып, унберенче сыйныфка кадәр эт сәгать исәбеннән укытыла.
Мәктәптә 906 бала укый. Татар теле һәм әдәбияты безнең бөтен Россия күләмендәге татар телен укыта торган мәктәпләр белән берлектә ике сәгать татар теле, бер сәгать әдәбият укытыла. Бөтенесе беренче класстан алып тугызынчы класска хәтле. Татар теле һәм әдәбияты менә шушындый уку планы белән, учебный план белән бирелә. Сер түгел, кайбер төбәкләрдәге саф татар авылларында татар телен нибары ярты сәгатькә калдыручылар да бар. Татарстан хөкүмәте бу уңайдан федераль органнар белән дә эзлекле эш алып бара. Ике мең дә егерме икенче елда Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан Белем бирүнең үрнәк программалары расланды. Уку планнарының тәкъдим ителгән аерым вариантларында туган тел һәм әдәбият предметы булмавы борчу тудырды. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатыннан Президентыбыз Рөстәм Нургали улы, республикабыз җитәкчелеге, депутатлар корпусы тарафыннан Федераль үзәк, беренче чиратта Россия Мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә, уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә керәчәк. Димәк, алдагы елларда ана теле укытуда тагын яңалыклар һәм үзгәрешләр көтәсе бар әле. Казаннан Рамис Сафин, Татарлар.